Pekara ke amai ngagai aku ketegal apai indai aku nadai ngasuh aku nemu magang eh nai ini mira. Anang munyi baka enda aku tau nyaga nuan maya agi mit apai deh neh mira aku nemu nama apai indai nuan. Mira kati aku ke nemu aya deh neh apai deh neh aku nemu mira laba apai indai nuan ka besekula ngupas sekula kena awit. Sibu. Maya duduk berimbai enggau indai nuan. Nama ai Lucy sama mega Harry. Mira, aku bisi number pay indai nuan. Mira. Nadai bisi aku number telipon pay indai ko. Aya Daniel, pay Daniel. Tu ya number telipon pay indai nuan. Mira. Harry, sapa tu telipon tu udah malap. Ari hari agi elu sepatu Liri elu Hiri nama berita nuan Liri manah Liri tu Liri aku mai nuan tu pagila tau betemu ba pasar kenawai dia baik sekali usi nya bini nuan au Liri. Apai ne nya mira pegila nuan nitih aya nurun ke pasar kenang aya sibu aya ngesuh nuan betemu enggau apai indai nuan au aya deh nya apai deh nya tumu pagi tuan nurun ke pasar kenang aya jam tujuh pagi mira deh nya nih apai nuan apai aku agi menung ngirup kupi pa dapur dia mira. Mira semua pagi aya Daniel apai deh semua pagi au Mira dudok kitak ngirup tuah dulu lagi kitai nurun ka pasar Kenoit Mira terima kasih aya terima kasih aja aya Daniel apai Daniel anang baka nya mali puni utai pemakai nya au enti baka nya aku ngirup aja. Indai mira nya ira indai dei mira nya ira bisi pemakai reti dia ngambi ke aja ngena malu mira ti bekasih indai dei nya apai nenek ra mih mira nurun ke pasar kena wet deh tu indai dei sulu ji bai kereta enda aku bau aja. Meda peluah dia ujar bangat maya amat anu kelalu laju mai kereta. Pasal Kenawit. Sulu sepa ngasuh tua nganti ba kedai pasal Kenawit tu. Eri pa meda sulu tinggal dep manah Manah nuan ka nemu Larry tu meh ngasuh tua ngantip ba kedai ti tu. Sapa Larry? Miri. Larry tu kaban sekula kitai suba ba Sekula Kenawi Sibu. Nuan nya agi iya suba bisi duduk berimbai enggau nuan bisi sama sekelas tua suba. Bisi Oh Larry nya. Larry pah. Nama berita Larry? Manah berita aku sehari tu bisi. Taja ka ti ke randau aku ngagai nuan. Sudah deh ke ngelar siku indu nama iya Mira. Siapa Mira? Nya. Larry. Aku nadai ngalak nama anu siku indu ke nama Mira. Larry pun meda Harry Lucy anang ke ke kemula seri tu bira nya an anak dulu seduai deh amai chuku ke aku tu aku enda deh pechaya enggau nuan Larry enda deh pechaya ke aku seduai deh bira agi tu nuan tu apai indai nuan amai deh tu sulu ke tu bira anak kitai suba tu. Anak nuan udah besai baji amai gama nuan mih dara nya apai nuan amai ri sai sien apai nuan gama apai nuan enda nya. Iri pa mira sapa madah ke ngagai nuan. Ini madah ngagai aku pa rumah panjai. Sulu indai madah ngagai mira. Apai indai ini bisi madah ngagai aku ini madah aku semadi mit sekula enggau apai indai diatu. Iri pa seduai ti udah pechaya ke aku mira tu anak dulu seduai ti suwa. Aku pan nadai nyangka sanggup nguat. Nuai anak kentira empu ba tisi jalai masuk nai endai nuan ketemu anak ngiat nya sama sekula tang enggau udah baka antu ira indai nih madik aku indai mira maya maya nya indai meli pemakai pak kedai indai ngesafai nuan nyaga madik ngiat nuan dah nya lalu indai nanya gapai. Nuan ni anak ke tua mih apai mira pun enda mira ok salah apai labah apai ngelengka matik nuan ba pasar ito maya nya apai nulung indai nuan ngelengka barang utai ti beli nuan seduai di lalu lalu ngena perangai baka to enti baka nya enda ibuh jadi sekali seduai aku ngan ngagai kaban sekula pan malu. Rumah panjai Betong Sri Aman. Deh nya apai udah ke temu apai indai Mira. Apai deh nya pun udah udah deh nya ira betemu enggau apai indai iya bisi ke ujung sepiak bilik kitai dia. Ini Mira. Aneek, nama nuan nadai pulai ke rumah panjai kita agi? Udah dua puluh taun nuan nadai kala pulai ke rumah panjai betemu enggau indai. Indai mira pa, minta ampun indai ketegal aku nadai kala pulai ke rumah panjai agi. Inde mira, dinga dek, bisi aku tu indai nuan, enda patut enggau perangai baka nya. Siapa aku tu indai nuan bisi. Nuan nya aneek aku. Lucy. Udah nya indai? Indai Lucy. Dini Harry? Harry. Nama indai? Indai Lucy. Harry, dinga dek! Enggau manah. Sipa aku tu? Harry. Indai mentu, indai mentua. Indai Lucy. Aku tu indai mentua nuan tu Harry. Harry, Harry. Dina. Apai ulih aku berandau enggau umi ira. Apai Daniel pun meda. Anang wai Daniel, dinga dek sida iya. Belaya ne nya enti dulu besai peng besai meh nyawa sida ini mira ne nganu anak iya enggau anak iya deh nya au apai. Deh nya ba bai ake ngene aku ka nurun mansang ngai kereta dulu ake ake deh nya Anang wai ucuk kitok dulu bisi utai aki ke meri enggai nuan. Nama nama nama utai tadai aki ke meri enggai aku. Aki aki dini pun ngena tok iya duit dini. Terima kasih aki. Aki dini sesama ucuk. Pai dini ni indai dek tadek dini pun nyau indai tadek enggau ini dia. Iya pai. Ini dina anak bai pemakai tu ina dina ni buah indai ina dina anak baka nya nya punik angai pemakai nya ina dina pulai dulu kami kami indai pulai dulu kami tau indai kini jimat bai kereta nya bai dini abai Ana pun babai Daniel, bai, babai Mira enggau ena iya Daniel. Gaga gaga maidek iya Daniel pulai ke rumah iya bulih kawan. Pai Daniel, nama Daniel nyaut tu? Nya, nya nyaut tu deh Daniel. Nama nama tadi selalu? Pai Daniel. Daniel udah tinduk deh. Oh tinduk, tinduk Daniel deh. SMK Kenau Sibu. Cikgu meh selamat datai baru ngagai ke bala pengajar enggau nembiak sepengelama cuti gawai dua minggu kitai betemu enggau kaban belayan diri sebilik. Sehari tu kitai deka ngajar dalam kelas meri penemu ngagai bala nembiak. Daniel, tu pemakai mai gawai baru aja. Ti ke nemu sapa ngagai pemakai tu? Daniel. Aku aku peka nemu Lucia. Pemakai nya aku ke ngaga ungkup nuan Daniel. Terima kasih Lucia Lucia sama sama Daniel Gabriel Lucia nih aku empu pemakai baka Daniel nya Lucia pa nyaut anang ka perasa nuan ti ti ukai Daniel uh oh nya nya manah ngaji saut sumbung Lucia Lucia mene pansah tu eh. Lebuh nuan manuk pansuh deh ne aku ka makai manuk pansuh ti beri ngagai nuan deh ne. Ti ne enda tu Gabriel macam ulah nuan tu aram makai manuk pansuh tu ti gaga bisi aku tu apu bisi panai amai nuan ngagai manuk pansuh deh. Amai a panai nuan ngagai manuk pansuh tu. Ulih ke ulih ku ngambi. ke nuan nyadi ke bini aku. Tu ila. Nama tadi Daniel? Nuan ke ngambi aku nyadi ke bini nuan? Nadai aku nemu enda mih sia bula deh Daniel. Bisi meh nyebut tadi deh. nuan ke ngembai aku neli bini dia tok udah nak risau belajar agi dia tok eh sudah dia tok anu badu jaku nuan tok cerita tok tadi tu nya mun sia eh nuan tok Gabriel aku nemu cerita nama Utai ke sebut dulu tadi, ulih aku ngambi nuan nyadi ke bini aku? Gabriel nyaut. Enda meh, Lisia enggau Daniel nadai sesaut ketegal Gabriel. Nyau tu diau aja Daniel. Pan Lisia, Dini cheriku siti. Lisia pan, Aku pan enda nemu Daniel, cheriku siti. Anai enggau dek Gabriel. Hii. Gabriel, Dini ngulih sia uji nuan peda ba belakang seduai dek? Belakang kami? Apu ti usti si belakang kitai dia tadi o? Sia ko, Amai ya cikgu usti si belakang kitai tadi. Apu sura dek? Aku ngasung enggau pengawa utai pelajar ba dalam kelas. Te bukai ti tusi duai dek. Ulih sia, kami minta ampun cikgu laban enda enda perasan ke cikgu. Ti ena aku ke minta ampun nengah cikgu sisi laban nadai ngena pengawa diberi cikgu. Ira aku pan minta ampun cikgu. Aku ngempu penyalah ki seduai ti udah nya ngena pengawa se pengawa sekula aki ti dalam kelas aku tu. Selamat amai ke kita ke rindu ninga ensera jalai pengerindu tua besulu. SMK kena sibu cikgu setisi apu anak nuan cikgu Larry manca amai. Nama ke bak manca anak ku deh cu Larry nyaya agei cikgu setisi nyaya tadai. Cikgu Stis, Nama pengawa eh di dalam kelas tadi? Cikgu Stis, Sipan madah. Sida eh berandau di dalam kelas aku tadi bisi Nenek enggau Gabriel. Nama reti ti kerandau sida eh ada Cikgu Stis? Cikgu Stis, Sipan madah. Sida berandau pasal ulih aku ngambi nuan nyadi ke bini. Cikgu Liri pun ketawa aja. Hahaha sigi ka iya ban nembiak sekula. Awak ka sida berenung ati diri ngajar cikgu Sisi, cikgu Sisi. Ti baka nya nang awak meh. Nemu aja lah cikgu Sisi taun tu ke penundi sida sekula terubah sida betemu suba maya pung satu pung satu ira nyangka meh jampat amai ka baju sekula. Dust Cikgu Stacey pah madah, Agi ingat meh kelia sekula suba nuan Cikgu Larry ka mai narit buah aku bedal kelas. Aku melihat Cikgu Larry tu meh sekula baka gaya sigi ke manchal ku lah. Chuli, Aku sik manchal kelia memit suba. Chuli, Apus tu dah Cikgu Larry enggau Stacey bala ne meh sekula. Ba meh tu kitai bisi pekara Penting ba sekula ungkup bala nembiak SPM chul lirik au, chul mia, chul sisi panjang berapa, uhh cikgu mia pan madah jam tiga kai lima lemai. Chul lirik dini cikgu mia madah bisi meeting jam tiga dei lima lemai chul sisi. Aku pernah nemu chul lirik, chul lirik abis nakini cikgu mia. Chum nya. Aku minta ampun ngagai semua cikgu. Sehari tu kitai bisi pengajar baru datai iya tu baru abis belajar ba UITM Kuching Sarawak. Sekali tu bekelara enggau cikgu baru. Nama iya cikgu Mathida. Cikgu Mathida. Nama aku Mathida. Mathida baru abis belajar ba UITM Kuching Sarawak. Aku ngambi kursus peguruan. Cikgu Edward, Apu aja amai nama cikgu menti. Cikgu Mahida udah ngau mua iya burak ne alai bisi laki agi nya asai ati aku ka ngunting aja diatu. Cikgu Edward, Cikgu Larry pun, Edward anang ka ngunting ngunting anak dara orang diatu kitai bisi meeting ti bini nuan nemu lagi. Cikgu Joy nemu diatu udah dek kena jamah bini nuan pa rumah legi. Joy dut, Apu Cikgu Larry, anak munyi kena diatu aku nyau berasai takut diatu baka bisi bini aku dudok berimbang sepiak aku dia. Cikgu Larry, Orang madah ngagai mua nuan sigi bajik engka iya bisi pangan peluang sekula dia. Jude. Bini aku agi bajik ari iya diatu semina iya ngasu ngasu meli perengka barang mas ja.